Le Pathian thu hmun hniah kan ngaithla ang a. Genesis bung sawm pakua chang sawm panga leh sawm paruk i lo ngaithla ang u. Tin khawfing a chah ve leh chuan van tirh koh te chuan, Tho la, i nupui leh heta i fanu pahnih awmte hi hruai rawh. Chutilo chuan he khawhremnaah hian in boral ve dah ange, tiin Lota chu an tur ta sek a. Nimahsela, a la naupa, a la muang hle si a. Tichuan, Lalpan amah a khawngaih avangin mite chuan a kutah leh a nupui kutah leh A fanu te pahnih kutah chuan an chelh a, tichuan an hruaichhuak a, khaw pawnah chuan an dah ta a. Rome khuami te hnena tirhkoh pawla lehkha thawn bungli chang sawm pariat ngaithla lei langin beiseina awm a awm loh pawhin a ni chuan beiseih takin a ring a, chi tam takte pa a lo nih theih nan khiti zat khian i thlah te an la awm ang tia hrilh ang khan. A thu kan chhiar kha Lalpan mal min sawm chak rawh se. Amen. Pathian hnena i tawngtai ang u. O Lalpa kan Pathian, Greek mi ten Isua zirtirte hnena Isua hmuh kan duh an va ti a ni. Khatiang chiah khan tunah pawh hian i kohhran mi heti zat Lo kal khawm te hian Isua hmuh kan duh a ni. Khawvei takin i aw te min hriat tir in i hmel mawi min hmuh tir ang che. Kei chu i chhiah hlawh ka ni a, i mi ten malsawmna an dawn theihna tur in i aw an hria theihna tur in hmanruah min hmang leh mai la. Lalpa nangmah zawk in thu sawi ang che. Lal Isua Krista hming in kan dil a che. Amen. Le hei kan Kohhran Committee te nena kan lo thlen hlim a kan inkawm khan Kristian chhung kaw lam pawh hi vawi khat tal chu sawi a tha lawmi aw an ti deuh a, kan Deputy Speaker in Kristian chhung kaw sawi tura an tih che kha i theihnghilh ta em mi? a ti a, i sawi lo ange tia. Chuvang chuan tukin chu chu lam chu kan hawi deuh dawn a ni. Kan thupui zir ho tura ka rawn thlan chu chhungkaw pahnih tiin i thu ngang a, Kristian chhungkua tih kha kan thuchah chu a ni ang a, amarawh chu chu thupuiah chuan Kristian chhungkua tih chhungah khan chhungkaw pahnih Bible-in a min hrilh hi, Zir ho ila ka rilru ah chuan a awm a, pakhatna chuan a hmasa zawk ah chuan Lota te chhungkua tih hi an kan sawi hmasa anga hei Sodom leh Gomora Pathian in a tih boral chungchang ah khan boral chi thum an awm a ni kan hre vek a. Pakhatna chuan khua a kang dawn tih hre miah lo engemaw zah an bur a ni. Tichuan pahnihna chuan khua a kang dawn tih hre reng. Lotan chhuahsan rawh u a tih pawh fiamthu sawi ang a ngai. Lota fate a mâk pate kha hre reng chunga boral an ni a. A pathum lehna chuan khua kang dawn tih pawh hria. Sodom leh Gomora pawh chhuahsan, tlan chhuahsan ve thlap. Mahse a tawp thleng zo lo a laklawh hawi kir Lota nupui a awm bawk a. Lallisua phei chuan he Lota nupui hi hre reng turin min ti a ni. Lota nupui hre reng rawh u a ti a ni. Tia hriat reng tur a sawi nana na hi chu a hming te pawh hi sawi awm a nia ka tia Bible hian hriat reng tur a sawi hi a hming ber a sawi si lo a, Lota nupui tih zawng kha a ni mai a. Tichuan chung boral chi thum te chu khawvel tawp huna Kan awm dan tur hi a tehkin theih viauin a rinawm a, chanchin tha hremiah lawh boral an awm a rinawm a ni. Mahse an tlem tawh ngawtin a rinawm a, chhandamna thu hremiah lo hremhmun tla tur an awm maithei. Tin. Lota Mark pa te anga chanchin tha hre reng mahse awi duh lo. Hei Hindu te Muslim te pawh chanchin thain an dawng lo a ni lo, an hre reng mahse an awi duh lo va, tiang hi an awm leh teuhin a rinawm a. Tin, Lota nupui ang chi a boral dawn tih pawh hria Chhuahsan ve thlap, chhandamna chang ve thlap, Lal Isua hnung zuitu ni ve thlap, mahse a tawp thleng zo lo, hawi kir leh an awm teuh bawk ang. Chung boral chi thum helaia rawn sawi hi tehkhin theih tak tur a ni a rinawm a ni. Tichuan kan han sawi duh lai chu Lota mak pa te hi chhuahsan tura Lotan an hrilh hian he khua hi chhuahsan ro u Pathianin a ti boral ve a ti boral dawn e, inboral ve hlauh dang e tia A han hrilh hian a mâk pa te chuan fiamthu sawiah an ngai a ni, an nuih zat a ni. An demawm hle in a lang a, ama rawh chu tunge demawm zawk? Tukin chu ka au ring vak peih lo, ka pum engtin emaw tak hian a che deuh a, tuna ka sawi ang vel hian,

fiam thusawi an ngai tlat mai a. Mahse maw Lota nge dem awm a mak pa te? Tih hi inhnial theih tak tur a ni. A chhan chu Lota hi kan chhiar chhunzawm anga. Chhiar chu zawm ti la, ka rawn chhiar kha ni chin a. Tin khaw fing cha ve leh chuan Vantirhkoh te chuan tho la i nupui leh ta i fana i fanu pahnih awm te hi hruai rawh, khaw hremna hian in boral ve dah ange tiin lawt a an tur sek a ni. Awmzia chu chhuahsan a tum miah lo. Chhuahsan a tum miah loh kha A makpa te kha chhuahsan turin a lo hrilh ngat ngat a ni. Maw a makpa te chhungkua a tu leh fa te nih chu ama pawh inchhuahsan a tum lo zia Bible in a ziak a ni. Kan ti peihmia lo leh kan tihmia lo tur sawi vak hi a ngaithlatute lam tan zawm ngawt hi a lo har viau ni awm e. Kohhran te pawh hi a kal mup mup a, amaherawh chu a kal mup mup lai hian khaw tlang nun te hi chu a tha viau lo hle a. Pulpita sawi thin te hian kan zawm loh hi kan sawi a ni lo maw le? Kan tihpeih bik nia loh hi midang tihtir kan tum a ni lo maw? Kan khawtlang nun, kan politics leh engkim maiah hian ei ru hreh miah lo hian he pulpit ah hian Pathian thu te ka lo sawi thin a ni lo maw? Ei rukna leh hlemhletna insum miah si lo hian Kohhranah hian a thu thu ah ka tang a ni lo maw? In mun lo ram thu a duan hle si hian rawngbawl tu lawk tak ka ni a ni lo maw? Mi ten min awih duh lo a ni lo maw? In en fia ngai a awm ang em aw? Kan fate an sual kan ti kan tih hi pa ber hian fatei tha rau tha rau ti si hian that ka tum lo a ni lo maw? Lota hi a fate chhuak ro tia a man chhuah tum tlat lo lo. Tur tur pawhin a muang lui tlat kan hmu reng a. Khatiang tan kha chuan engtin nge fiamthu sawi an ngaih loh teh lu lang. Unautu kan fate hi tha ro tih ri kawt hian an tha dawn lo. A lawm dan tur rel sak ringawt hian an zawh dawn lo. Pa Berniak nawng hi an zui a lo. Mak ve ang reng deuh chu maw? Party hruaitu kan nih chuan kan fate hi kha party-a kha a tha tih zirtir lo mai la, an rawn ruh ve chang duh lutuk. MNF pa chu an fate hnena MNF chutiang khatiang ti ti lo mahse an lo lian a an rilru hian MNF kha an zui chho ve zat mai Congress pawh chuti bawk zpm pawh chuti bawk eng pawh ni se ka sawi duh chu pa berina kan buaipui hi fate hian an lo hai miah lo. Hei lockdown lai khan ka fate biakin ah ka va hruai a, inkhawm theih miah loh lai khan ka va tawng tai thin a, ka thing chit lo leh ka bawk hup a, ah a buai thlak mai mai khawp a, han bawk hup teiin min lo zawh a tikhan han thing thil a, Ka ko kiate nu in lawn siak a, a min ti buai mai mai khawp mai, mah ruah chu ka hruai lui ngat ngat a, tunah chuan hetia kan han chhuah vel avang hian biakin a han hruai a, tuma awm loh a han tawngtai te pawh hi a tih hlei theih ta lo a ni mai a, ka tum chu ka rilru awm chu ka pa chuan khi ta khian rin a nei A be thin. Bawk khup in ka pa chu a tawngtai thin. Thing thin a tawngtai thin tih an thinlung a tuh hi ka duh a ni. Haw u kan fate hi Lalpa kan in nghat tih i hriat tir ang u nu leh pa te hian. Chuti lo chuan he khawvel ah hian depression an hmang a nia, Pathian nen a tluk luh hi i zir tir ang u. Block President te, mla leh Minister keimahni tiat lek lek ve bawkah hian kan innghat lutuk a maw? Kan fate hian depressed a ni lo maw le? Hetiang kan luak chhuak pawh tidam thei hlei lo a inngah tlat te chu maw le? Ronaldo lawtah hian a fa te, a tu te, a mâk pa te hi chhuak rawh u tia a mân chhuah tum si lo a, a thusawi hi an nuih zet a ni. He thu hi ka sawina pakhatah chuan inkhawm bânah pa pakhat a lo kal a. Pu Lungmuan, i thil sawi kha maw? A va han pawimawh tak em aw a ti a, eng a ti nge ka ti a. Ka fapa chu tunah hian zu a in tlat mai a, hau ngaihna ka hre lo reng reng. Hmanah khan zu ka in thin a, ka fapa in zu ka in kha. Mi an duh thei lutuk a, aa pa in a ti nge Zu Yiin a tihte hian e Bawihte, kei chu puitling ka ni tawhlawm ka ti mai a, puitling chuan in tur a mi a ti a, chhan ngaihna vak ka hre lo khan aw puitling hunah chauh in tur ka ang ti a, ka fa chu lo puitling ta a in ta tlat mai, kei chuan ka sin vek tawh, mahse khata ka thil sawi khan mi vawn na lutuk a, Ka fa zui mi engmah sawi theih ka nei lo tih hi a rawn sawi nia mawle. Khuan auto kan tura hi kan lo sen thin a nia, kan fate hian min lo zir reng a ni, an hmuh theih Pathian te kan nia nu leh pa hi kan kawng rial lo zawh sin Noah khan kum zau lawnga tuka a fate tunga a hel awm. Mi zawng zawngin Noah khan nui zet a nia aw, a chhan chu khatiang ang. Israel ram te chu tlang, Harmon tlang te, Lebanon tlang te nia, khanga lawng khati tiat tiat tuk te chu tunge tui finriata zawnthlak pui ang? An ti lutuk. Mahse a tukzo a ruah pawl a sur lo. An vaiin lawng a luh tir vek thei nia. Hel pakhat a nawm lo fatein. Pa berin kha chuan a buaipui chu fate hmin hun hi a awm mai. Chuvang chuan i chhungkaw chhan damna turin lawng hi tuk teh. I awm dan hi an zui ang che. Ka fa ten sual lutuk tih leh ringawt thin a chhun che niang chu fate hian chhun tur dang hian lo nei lo khawp a maw a bekang heh dan a ani chiah chiah te hian ti daih a kan hme pui vang zawk vai ram ah dah teh i fa kha kum khat ani tang in kum sawmhnih thleng Abdul a chhun dawn kan bula mi te zel hi lawm kan chhun a Kan thianpa pakhat pawh vai ramah awm daih a, nupui te nen an awm a ti khan a fa te vai ramah vek an sei lian a e. He an rawn cho chu hei vai chu an tawng zawngin an thlek zel hi Mizo ang an ni lo a, an thlek pah zel hi maw Ka thianpa fate an han tawng chu e, vai tawng an tawng chu vai thlek hunah hian an thle dik chat chat. An awmna zir zel, an khang zel kha lawm an lo chhun. Mihring chu kan ni tlat. Chuvang chuanin inchhungah khan Isua a lo ber tih i fate an hre rawh se. Lota hian a tu leh a fate a hrilh thei loh chhan chu a ti peih loh, a ti tum loh tih tir a tum a ni. Lehdawt leh ah chuan Vantirhko te chuan a zak ah chuan an chawi a, an chhung chuan an suan pa nel nel a ni chu. Khaw chhung atang khan khaw pawn an suan chhuak ta ringawt mai a. Aw le tikah chuan tlan ve tawh ru, hnunglam awi kir lo ula, tlangah sawn tlan rawh u an tia Vantirhkoh te khan an la peih lo zui maw le. Lota khan e chho em mai tlangah saw zawng ka tlan thei lo vang, a hnuaiah Zohar-ah sawn min tlan tir mai rawh an la tia. A Pathian pawh hian chhan chhuah hrim hrim a tum ni maw? Abrahama te kha lo zui chhuak ve a. I pa, i la ta a, i khaw lam ata chhuak rawh a tih kha a lo zui ve a, kha avang khan a khawngaih nge aw ka ti a, umm tlan mai rawh an la ti a, an la ngaidam tichuan Zohar lam pan chuan an han tlan a, nu ber in thlah dah kan hmu leh ta, Sodom leh Gomorrah lam chu thlir a chi khawn a chang ta, Ronaldo chi khawn achang hi kan hrethiam lo mai thei a, ka sawi tum bera chu khawng ta uaih kha chi khawn kha engtin nge awmang a la ngem tih lam kha ka sawi tum a ni lo a, nu ber chi khawn ang mai fate thlarau lama zil thei awm miahlo Sodom leh Gomorrah lam hawi nu hi kan tam lutuk a. Khawvel ropuina, hausakna, sum leh pai zirna tha heng zawng zawngah chuan Lota nupui ang mai Sodom lam hawi tlat, thlarau lam dinhmun a fate zil tura khawng tlat si chi khawn ang maia fate zil thei miah lo. Nu, kan ram in kan ngah riau ania. Engtin nge an lo sawi len hun an awm a? Tia an sawi hi a nuam lo a, YouTube ah te kan dah dawn si a, an lo en veng an inngaih bel ang tih hlauh deuh ka nei sawi ka duh tho si chu. An nupa kha officer ve ve an ni a, mahse an fate erawh chu damdawi kha an khawih deuh fur mai a, A nu chuan ṭap zawih zawihin, Kan fate hostel ṭha ringawt mai kan lo sail entir, vai rama kan hmuh phak loh sikul ṭhaa dah ringawt mai kan lo buaipui lutuk kha kan ti sual a ni. An thlarau lam nun ngaihtuahna chang kan lo hre lo reng reng a. an zir chhuak a, mahse ruihhlo an rawn buaipui engtin nge kan chhan chhuah tawh a, thlarau lam nun an hrethiam lo reng reng, an lo chhan len chhoh, an rilru insiam chauh laiin Krista chanchin kan lo ngaihtuah lo a ni a ti. Kan fate hi. a tha ber ni lo thil dang eng nge chhawp kan neih khawvel ti lah chuan zirna tu a ni se hriselna tu a ni se doctor pan damdawi in eng pawh ni se a tha ber zel ah lo khaw nge kan kal tir mahse eng nge kan hmuh tak hi ti chu ka nen ah nge sawi ni nu ber chi khawn fate thlarau lam nun Zir hau dawn a chi khawn tlat. Khawvel thil erawh chuan a tha ber hlui tura sawdawm thlir tlat nuk an awm chuan i nen fiah ang. Kan fate an buaithlak ang. Lota te chhungkua pawn nih hi pa berin thla dah bawk, nu ber chi khawn a chang bawk chu faten ngaihtuah a awm ta khawp mai a. Zuarkhuan thlen pawh khan Pa ber an hrai rui a, an inmutpui tir a ti khan an chi thlah te chu Moab te Ammon te Pathian hmelma hnam an lo chhuak ta. Pathian hmelma chi thlah kan chhuak palh ange. Haw, Lota te chhungkua tang hian i in en ang le tawp berah chuan tawp ber ni bawk point hnihna chuan, Abraham te chhungkua. Abraham ang hi maw an chungkuai ah an buai em em khaw bak an ti phawt mai tiang tia han en hian an ropui hmel teh lu nen ropui lo tak an nia. Pathianin i khawlam atah chhuak rawh tia a thei a, i pain atah chhuak rawh tia thei leh a. I lei chin te zing ata chhuak rawh tih a theih bik lo. Koh loh lawt a chhuah pui. An chhuak lu lu kan i koh loh nen khan kan inang tlang tih rawh. Pathianin min an chhan dam hi chu kan sual ang ang, kan nih ang ang, kan fel loh ang ang hian min pawm kan ti a. Abraham ang chiah hian thianghlim famkim hek lo, tha famkim hek lo, ni pheng pung hian kan chhuak luk luk a, kong lo lawt a, kan thinlung duh zawng nen hian enge Pathian hi kan zui ni? Mahse Lalpan min paih thla lo, i fail min ti lo, khawngaih makin min hruai kan kal zel a ni. Hei, invek hi kan awm rei dawn lo lutuk a, kan thupuiah hian Lalpa duh zawk eng nge ni tih lo hre zawk lo tih awm a, heng te pawh kan sawi hman dawn lo ni. Hebron tih min kan puahchhan te hi phui deuh sawi tur awm a ni. Abraham-a hi Hebron-a thlen hmaa kha chuan nangmah sawmna ni ang che tia Lalpan a koh chhuah, mah sawmna ni tur a chhuak ve si kha buaina a ni char char. Hebron-a chiah thil a dang A chhun tam chu ka sawi daih zawk dawn mawn chu le. Hebron-a thlenma chuan an buai. A kalna piangah khan a an chhiah hian keng lut zel emaw tih tur a nia. Aigupta kalte kha e, a nunna thap in, a nunna hum him nan a nupui nunna thap a ni. A nupui nunna dah kham a ni, ka farnu a ti a. a lo hmel tha si a, Pharaoh-a'n a laksak a, chutah leh Aigupta rama chuan thil tha lo tinreng lo thleng ta, tawrhna hmelin an tuar ta lo va tih a lawm Bible-in. Chutah chuan a mumangah lalpan a rawn hrilh a, Abrahama nupui kawl a ni, perawh tia. Chutah chuan Faro chuan an ngaihtuah ta, Enga ti nge dawt min hrilh Abrahama hian? Amah vangin kan buai a ni kan ram hi? A ko ta maw Abrahama kha? Nang amah vangin kan buai vek? Nangmah vangin kan tuar nasa lutuk? Nang hi awm lo la kan fel duak ang, kal rawh, a ti. A kal lo ang tih hlau lutuk a sipaite thlah tir, Kal daih rawh. A ti. Kal daih rawh. Pawh ti chiah lo mu ni. Kal. Ah, chutiang deuh chuan a ti. Kal vang vang rawh. Awm lo la kan fel zawk ang. Enteu Abraham a kha maw? Nang malsawmna ni ang che, a ti a. A kalna apianga malsawmna ni tura lalpan a koh chhuah ni si kha, chhuak ve thlap si kha. Amah vang khan an buai em em zel mai a. He thu hi ka sawi pakhatin ngaithla missionary ho zingah sawi la ka van ti em ve aw? an ti ringawt a. Enga ti nge ka ti a, thenkhat te hi chu awm lo se kan fel vek ang tih tur te kan awm nual a nia a ti a. Ah. Pathianin a min ko kan tia kan chhuah pawh hian ko chhuah thlap a rawngbawr khat hian malsawmna ni lo hian buaina zawk hi kan va thlen thei tlat a ni. Kan rawngbawrpuite nena intai reng hian a awm thei tlat a ni. Inram hlei thei lo hian Ronaldo chu tiang chuan Abrahama pawh kha a thlen chinah an chhiak a, a thlen titih zel mai nia mawle. Chutah leh Pathian thu loin fa dang an nei a, a nupui lo, nupui nei reng chungin nupui ni lo awmpui nu laka upa pawh ordain chi ni lo, pastor pawh ni thei lo, Abrahama hi kan ngaihsan nen chuti lutuk chu ni lo. An buai a si. Hagarin Abrahama nau an pai chu Hagarin eng nge ni Abrahama nau an pai sak khan nu taksari hmusit khang rak bawk si a sari lah chuan a ei ta lo a a rem thei ta lo a e a ti du da a ti bible hian Ka sawi duh chu maw? Chhawng inkhawm pawh hi an nei theih mang lo ang. Chaw pawh nei tlang hlei thei lo ang. Tunge chaw bel chang ang? Sarina chan chuan hagari khawrh lo fo ang. Khati tak khan an buai a. Vai khat phei chu lo hnawt chhuak a ni. Abraham a hriat lo in Sari hian. Tah chuan a chhuak vang vang a, mahse Vantir koh nen an intawk a, ha Gari kha khawngaih kal dawn a ti a, ka piin min hnawt chhuak a ti e kir leh la, i pu Abraham-a ang chungah kir leh la, i pi thu chu va awih leh phawt rawh tia a kir leh ta, chu thu chu Sari kha Vantir kohin a hrilh ve tawh si lo a. Van tir ko in kir leh rawh min ti a va ti ang a, ka pasal min rawn chupui vang mai mai a lo ti dawn a inziak chiah lo a awm lo ha a tih ka ring tlat a ni, an buai dawn i ang em em a chhungkaw buai hi ka sawi duh a ni. Aw nautu i sangha lo piang an buai sawt mangan tlak tak a ni, Isagan nute eng nge an lawm a? Keinin a birthday kan lawm ang hian ruai an chhe dawn, mi zawng zawng an sawm ve. Chutah tak chuan Hagarin, aw Hagari fa khan Isaka lo vel a saree rawn ding chhuak ta, mi zingah leh nghal. Bawi nu hla chuak rawh, a fapa Ismaela hian Isaka rawh a luahpui dawn lo a rawn ti ringawt mai. Aw Abrahama tan mangan thlak lutuk. Tih laih na awm lo, mawlpo tlak lutuk, Huan auto, Pathian chu rawn let a, hnawt chhuak mai rawh, tap chungin a hnawt chhuak a ni, tui thawl te, chhang te a siam sak a. Leh ka sawi duh chuai hi a ni, he ti taka chhungkaw buai hi an lo ni ve, an fel lo ve. Mahse Abrahama hian Lalpa biak a thulh duh tlat lo. Abrahama chuan Lalpa tan mai cham a siam a ti zel. Tichuan Abrahama chu mau takin a tho a, Lalpa tan mai cham a siam a a ti zel a, a kalsara puan in dak a kaih a, Pa chuan Lalpa tan mai cham a siam a ti zel a, aw naute u ka sawi tum ber a chu, in chhungkua kha in fel fai vek rih lo a nih pawn, nang tal in Lalpa lo be pawp rawh, Pathian tan mai cham lo siam tlat rawh. In faten chung in khawng an duh lo nih pawn in nupa kha an ti mai lo. Chuan chin drama thai ziak bung sawm pariat ah chuan mi pahnih an thil dil kawng an in thu rual chuan tihsak in an awm ang. Ka hming a in khawm na chuan mi pahnih lek pawh ni se ka tel zel ang. In chhawng kual khan kim vek lo nih pawn in nupa tal kha an ti lo. In pa bera ruih ri nih pawn nang tal kha an lo be pawp tlat rawh. A tawpa hnena i chang a, Kristian chhungkua tih hian mina min rawn thlir dan tur a Kristian chhungkua ka ni ve lo tih tlat tur a ni lo. Keini chu kan tlin ve lo tih tlat tur a ni lo. Kristian chhungkua chu maw sual tak tak pawh. Kan chhungkua kha kan ni a nih pawn kei tal in Lalpa ka biak tlat chuan Abrahama te pawh tawpa hnehna an chang alawm maw le? Chu avangin haw ui beidawng lo ang u. Ken in tehna hrang hrang kan lo siam ah hian kan tling lo a nih pawn beidawng thei kan ni lo. Lalpa in mal min la sawm tho ang. Kei tal hian Lalpa ka be pawp tlat ang a, A tawpa hnena ka chang ang tih rilru nen hian Kristian chhungkua hi i kalpui zel ang. A thu Lalpan mal min sawmsak rawh se. Amen.